Gözlegler we açyşlar atly programmamyza hoş geldiňiz. Bu programmamyzy men Enejan we Batyr ikimiz alyp barýas. Geçen gepleşigimizde biz Mukaddes Kitapdan, Töwratdan, ýagny ýaradylyşda Hudaýyň maşgala barada näme aýdyp geçenligi hakyndaky birnäçe aýatlara seredip geçipdik. Men häzir size muny okamak bilen ýatlatjak. Ýaradylyş kitabynda ikinji babyň ýigrimi dördünji aýadynda bilelikde geliň bilelikde okalyň. Men ýigrimi birden tä ýigrimi dörde çenli okajak. Reb Hudaý Adamy agyr uka giderdi. Adam ukudaka Reb onuň bir gapyrgasyny alyp, boşap galan ýerini et bilen örtdi. Reb Hudaý Adamyň bedeninden alan şol gapyrgasyndan aýal ýaratdy we ony Adamyň ýanyna getirdi. Adam ony görüp, Ine, süýegi öz süýegimden, teni öz tenimdendir. ol aýal bolar, çünki ol ärinden alnandyr diýdi. Şol sebäpden Şol sebäpden hem erkek ata-enesini taşlap, aýaly bilen birleşýär we olaryň ikisi bir ten bolýar. Geçen gepleşigimizde biz şu ýigrimi dördünji aýadyň birinji bölegine gaty köp üns beripdik we gaty köp gürrüňler edipdik. Şol sebäpden hem Adam ata-enesini taşlap diýen böleginde. Indi bu gün esasanam üns berjek temamyz Aýaly bilen birleşýär diýen bölegine has çuňňur üns berýäs we köp gürrüňler ederis. Batyr, Mukaddes Kitapda Hudaý maşgala babatda ine şu aýatlar boýunça iň esasy söz ulanýar. Bu nähili söz? Ýaňky okan aýadyňda gaty ünüs bermeli zadymyz, bu Bu haçan ýazylan we ilki başda Adam ata bilen Howa eneniň ýaradylyşy bir mysal hökmünde berlen. Adam ata bilen Howa ene ilki başdaky ýaradylan ilki erkek, ilki aýal. Erkegiň gapyrgasyndan alyp, aýal ýasady. Hudaý. Şoň üçin aýala Süňki süňkümden, eti etimden, bu meniňki. Ýagny olar bir-biriniň ýarym bölekleri. Hawa, biri-biriniň ýarym bölekdigini şol wagt Adam ata gören wagtynda, ol aýalyny tanan wagtynda oňa şeýle diýdi, Bu men süňki süňkümden, eti etimden. Netijede näme boldy? Adam ata bilen Howa ene Olar biri-birine baglylyklaryny, ikisi birleşip bir beden bolmaly. Şol birlik, şol kämillik Edem bagynda olarda bardy. Olar günä edip, Hudaýyň şöhratyndan, Edem bagyndan kowulandan soň, günä edip Hudaýdan daşlaşandan soň, şol taýda birlik diýen bar bolan, başda bar bolan birlik, ol ýitýär. Adamyň günäsi netijesinde adam bilen aýalyň arasyndaky birlik nesilden-nesle geçdigiçe kynlaşýar. Sebäbi günä ara indi. Olam bozulyp başlady. Bozulyp başlady. Gatnaşyklar bozuldy, olaryň birlikleri bozuldy, olaryň dostlugy buzuldy. Umuman aýdan wagty olaryň arasyndaky garmoniýa, olaryň arasyndaky birlik umuman düýbünden bozuldy. Şol ilki başdaky ýaradylandaky manysy, olary biri-birinden ýaradanlygyny, biri-birine mätäçliginiň barlygy, biri-birine baglylygyny, biri-biriniň üstüni doldurýanlygyny, bilelikde ikisiniň bir beden, kämil bir beden bolup biljekdigi bu Hudaýyň planydy. Häzirem Hudaýyň plany biziň döwrümizde-de är bilen aýalyň maşgalany guranyň guran Hudaý, onuň esasynda duranam Hudaý. Hudaý maşgalany gurmak bilen adam bilen erkek bilen aýalyň biri-birine mätäçligini, olaryň biri ikisi birleşen wagtynda, hakykatdan birleşen wagtynda, ruhda, janda, tende birleşen wagtynda dolulygyna bir bitewi bir birligi emele getirip biljekligini, bir beden bolup biljekligi bil bolmagy bu Hudaýyň plany. Şonuň üçin aýal ata-enesini taşlap, aýaly bilen birleşer. Iki adam we ikisi bilelikde bir beden bolar diýýär. Seret şu taýda asyl maksat ikisiniň bir beden bolmagynda. İkisiniň bir beden bolmagy üçin olar käbir zatlary, nämedir bir zatlary taşlamaly, kimdir birini taşlamaly. Bu ýagdaýda ýazylan kitapda ene atasyny taşlap, aýalyna gowuşar. Başgaça aýdan wagtymyzda, ene atasyna bagly bolýar. Erkegem, aýalam doglup tä ulanyp durmuş gurana çenli ene atasyna bagly bolýar. Haçanda olar durmuş guran wagtynda aýalam, erkegem iki tarapdan şol baglylygy kesmese, biri biri bilen birleşip bilmeýär. Geçen gepleşiklerimizde bu barada gürrüň etdik. Bu günki gepleşigimizde esas nokadyna gelýäs. Näme üçin olar taşlap kesmeli? Bir-birine birleşmek üçin, ikisi bilelikde bir beden bolmak üçin muny etmeli. Iň ýadyma geçen gepleşiklerimiziň birinde bir aýat okanymyz ýadyma düşýär. Ol Wagyz kitabynda dördünji babynyň on ikinji aýatynda şeýle sözler bardy, Ýagny birleşen üç ýüp aňsatlyk bilen üzülmez diýlip. We Maşgalada, hakykatdan, erkek we aýal bir-birine birleşmek üçin nämeler etmeli? Ýaňky ýatlap geçen aýadyň gaty gowy aýatlar. O taýda üç gezek biri-biri bilen towlanan ýüp aňsat üzülmez diýýär. Üç gezek biri-biri bilen towlanan üp bu ýüp bu maşgala gatnaşygy, är-aýal arasyndaky birleşmek suratlandyrylýar. Bu üç üp biri-biri bilen birleşen üp bu janda, tende, ruhda är bilen aýalyň birleş birleşmegini göz öňünde tutulýar. Bu aýatlar barada has ýene-de çuňňur gürrüňler ederis. Häzir soňky beren soragyňda şeýle. Erkek bilen aýal biri-biri bilen birleşmek üçin nähili hereketler, ýagny birligi, bir beden bolmak üçin näme zatlar etmeli? Öz tarapyndan her haýsy näme zatlar etmeli? Ilki bilen elbetde enejan olar ikisi-de Hudaýa degişli bolsa, Hudaýyň çagalary bolsa, Rebbimiz Isa Mesihe iman edip ýokardan doglan bolsalar, onda olaryň durmuşynda, olaryň içinde, ikisinde-de Hudaýyň Ruhy bolar. Eger Hudaýyň Ruhy bolan bolsa ikisinde-de, ikisi-de Hudaýa degişli bolsa, är-de, aýal-da Hudaýyň çagalary bolsa, onda bu has ýeňillik bilen olar birleşip, ikisi bir beden bolup bilýärler. Eger olar, olarda Hudaýyň Ruhy bolmasa, onda bu mümkin däl. Men meň pikirimçe batyr biraz hudaýyň çagalary bolsun hudaýyň çagalary bolmasyn eý hudaýa iman eden bolsun iman etmedik bolsun olar belli bir derejede bilýäler birleşmegiň gerekligini ýagny agzybirlik diýilýäda agzy bir bolmak maşgala agzy bir bolan maşgala berk bolar. Emma bilmek bir zat, ýöne ýerine ýetirmek ýene bir zat bolýar. Hemişe aňsat bolmaýar ýerine ýetirmeklik.
Dogry aýdýaň enejan. Hudaýa iman etmeklik bu ähli zadyň çözgüdi bolmaýar. Hudaýa iman eden-de, Hudaýa iman etmedik-de bilelikde birleşmek üçin, bir beden bolmak üçin hereket etmeli. Men näme üçin Hudaýa iman etmeýän adamlar üçin bu mümkin däl diýýän? Sebäbi Hudaýa iman etmedik adamlar bilýän zatlaryny etmäge güýçleri ýok. Birleşmek diýmek, aýal bilen erkek biri-biri bilen birleşmegi bu ýeňil zat däl. Hatda iman edenlere-de bu ýeňil zat däl. Munda Bizden talap edilýän zat kiçigöwünlilik. Birleşmek üçin bizden talap edilýän zat Hudaýyň sözüne boýun bolmaklyk. Bizden talap edilýän zat bilýän zatlarymyzy ýerine ýetirmeklik we Hudaýyň mukaddes ruhunyň güýjüne mätäçligimiz bar. Hudaýyň mukaddes ruhy biziň durmuşymyzda bolmasa, onda biz bilýän zatlarymyzy, bize gerekligini bilip dursak hem, ony ýerine ýetirmäge, kabul etmäge güýjümiz bolmanlygy üçin biz ony edip bilmeýäris. Şonuň üçin başarmaýas muny etmäni. Şonuň üçin iman edenler bu Hudaýdan gelen bu güýji kabul edip bilýärler eger isleseler. Iman etmedikler bu güýji tanamaýarlar. Reb Isa Mesihiň diri Rebligini bilmeýärler. Oňa iman etmänden soň, onuň ruhy olaň içinde ýaşamagandan soň, olar bu güýje eýe-de bolup bilmeýärler, bu güýji sorap alybam bilmeýärler, kimden aljagyny hem bilmeýärler. Şonuň üçin birligiň gerekligini, agzybirligiň gerekligini ähli adamlar bilýär. Emma muny başarmaýarlar, muny edip bilmeýärler. Şonuň üçin men şeýle diýdim. Ikinjiden etmeli zatlary. Ene-atasyny taşlamaly. Ýaňky birinji aýdyp geçen zadymyz. Ene-atadan aýrylyp, ikiside biri birine birleşmeli. Diňe bir ene atadanam däl, dogan garyndaşdan, dos ýarlardan, ýaňky ýaman endiklerden, günäli häsiýetlerden, umuman aýdan wagtynda gyzyklanýan zatlary, käbirleri maşynyny aýalyndan gowy söýe gowy görýän erkekler bar. Gije gündiz maşyny bilen meşhur bolýan adamlar bar. Ýa-da şaý-seplerini, tyllalaryny ýa-da başga bir özüniň gyzyklanýan zatlaryny aýallar ärinden gowy görýärler. Käbir adamlar öýüni, jaýyny, puluň yşkyna düşýärler. Aýaly bir nirde çagalar bir nirde galýar, gije agşam gündiz umuman öýe gelmän işläp diňe puluň ugruna düşýärler. Ýa aýallar gep gybady ýene başga bir zady gowy görýärler. Ähli ýene käbir ýagdaýlarda erkeklerde gaty kän bolýada. Şu wagt Türkmenistanda uly bir problema. Bu erkekleriň ýaňy içgä köp nähili diýsem, köp ýakynlaşan, diňe ýykgyn edýärler şo tarapa. Diňe içgi bilen bütin ýaşaýşy baglanyşyk. Meniň aýdýan zadym hem şo. Keýpi sapa, içgi, içgi hem hiç bir adam ýeke içýän däldir Enejan. Ýene-de öz dost-ýarlary, öz gowy gören, göwni sygan adamlary şolar bilen bilelikde näme edýär? içki içip bütin gijesini, bütin gündizini serhoş bolup, şol özi başga adamlar bilen wagt geçirýär welin, aýaly bilen çagalary bilen birleşjek bolmaýar. Şoň üçin eger adamda şol aýaly bilen bilelikde birleşmege bir beden bolmaga päsgelçilik berýän ähli keýpi sapa bolsun, ähli gowy görýän zadyň bolsun, ähli gyzyklanýan söýýän zadyň bolsun, baýlygyň bolsun ýa kimdir biri bolsun tapawudy ýok. Ähli taşlamaly zady taşlamaly. Diňe şondan soň sen aýalyň bilen birleşip, aýalyň bilen bir beden bolup, hakyky maşgalanyň lezzetini çykaryp, mundan şatlanyp bagtly ýaşaýyşda ýaşap bilýäň. Ilki ädim taşlamaly. Kimiň näme taşlamalydygyny özi bilýändir. Ýa-da aýdylýandyr. Aýal ärine, är aýalyna aýdýar. Mysal üçin, aýal ärine aýdýar, Eliňdäki kompýuteriňi bir goýsaň ýa-da bütin gün kompýuteri gujaklap oturyşyň ýaly bir meni gujaklap otursaň. Ýa eliňdäki telefonyňy bir goýsaň, başga iş bilen meşgullansaň, maşgala gerek zat bilen. meşgullansaň, mysal üçin, özleri gowy bilýändir, nämeni aýalyndan ýa ärden gowy görýänini. Ärde aýalyna bütin gije ejeň bilen gybat edýän, bütin gün ejeň, her gün diýen ýaly ejeňkine gidýän, bütin gün ýa plan doganyň bilen, joraň bilen gybat edýänçä, nahar bişirseň, kirimi ýuwsaň ýa-da meniň bilen wagt geçirseň, ärem aýalynyň, umuman aýdan wagty, är bilen aýal. olaryň ünüsiniň ýüreginiň nirdeligini biri-biri gowy bilýär. Eger şol zatlary kesip, wagty biri-birine berse, hormaty biri-birine berse, gowy wagt geçirseler, bile iýip-içseler, bile gezseler, bilelikde dileg etseler Hudaýa, bilelikde Hudaýyň sözüni okasalar, bilelikde biri-biri bilen wagt geçirseler, biri-biri bilen ýürek syrlaryny paýlaşsalar. Onuň deregine gidip, ol jorasy bilen gyýbat edip, jorasy bilen syryny paýlaşyp gelýär. Äri-de gidip dosty bilen piýan bolup syryny paýlaşyp gelýär. Emma är-aýal bir ýere gelen wagty duşman ýaly oturýar. Beýle ýagdaýda hiç haçan olar biri-birine ýakynlaşyp bilmeýär. Şonuň üçin är-aýallyk gatnaşygyň daşyndaky bolan ähli gatnaşyklary kesmeli. birek-birek bilen birleşmeli, birek-birek bilen bir beden bolmaly. Hudaýyň maksady şol. Eger şol zat bolup geçmese, onda hakyky bagtlylyk hiç haçan bolmaz. Ýene bir zat. Senden haýyş etjek bolýan, 1-nji Korintoslar 7-nji bap açsaň, şo taýda käbir aýatlar bar. Şol aýatlary bilelikde okasak.
Ikinji Korintoslar ýedinji bap ikinji aýatdan bäşinji aýada çenli şu wagt okajak. Ýöne ahlaksyzlykdan saklanmak üçin her kişiniň öz aýaly we her aýalyň öz äri bolsun. Är aýalyna, şeýle hem aýal ärine mähribanlyk borjuny berjaý etsin. Aýalyň öz tenine ygtyýary ýokdur. Bu ygtyýar äriniňkidir. We şoň ýaly äriň-de öz tenine ygtyýary ýokdur. Bu ygtyýar aýalyňkydyr. Diňe oraza we doga bilen meşgul bolar ýaly, ylalaşyga görä, wagtlaýynça bolmasa, bir-biriňizi är-aýallyk hakyndan mahrum etmäň. Wagtlaýyn aýrylsaňyz-da, şeýtan nebsiňize buýurma babatda sizi synaga salmaz ýaly ýene-de birleşiň.
Ine şu aýatlarda çuňňur hakykatlar şu taýda bar. Ahlaksyzlykdan saklanmak üçin her kişiniň öz äri, öz aýaly bolsun. biri-biriňize är aýalyna, şeýle hem aýal ärine mähribanlyk borjuny berjaý etsin. Är aýallyk borjuny biri-biri üçin berjaý etmek hökman wajypdyr. Eger men ärlik borjumy ýerine ýetirmeýän bolsam, Aýalym aýallyk borjuny ýerine ýetirmeýän bolsa, onda bular biz nädip birleşip bilýäs? Nähili biri-birimiz bilen birleşip bir beden bolup bilýäs? Bu mümkin däl. Olar elbetde şo maşgaladan daşarda gözleýärler mähribanlyk. Elbetde.
Aýal ärinden mähribanlyk görmese, ol daşardan gözlär. Aýal ärem aýalyndan mähribanlyk görmese, maşgalanyň daşyndan gözlär. Netijede, biri-birine biwepalyk ederler we olar biri-birinden aýrylarlar. We maşgala bozulýar. Bu-da Hudaýyň islegi däl. Hudaý aýrylyşmaga garşy. Hudaý är-aýalyň nikany bozmagyny islemeýär. Ýene seret, soňunda şeýle aýatlar bar, çuňňur. Diňe oraza we doga bilen meşgul bolar ýaly, ylalaşyga görä wagtlaýyn bolmasa biri-biriňizi är-aýallyk hakyndan mahrum etmäň. Wagtlaýyn aýrylsaňyz-da, şeýtan nebsiňize buýurma babatda sizi synaga salmaz ýaly, ýene-de birleşiň. Bu taýda gysga wagtlyk, birnäçe günlük gürrüň edilýär. Oraza we doga eden wagtyňyzda bir-biriňize är-aýallyk borjundan, mährinden, är-aýallyk hakyndan Aýrylan wagtyňyzda Huda ylalaşyga görä, ylalaşyga görä, olam ylalaşyga görä wagtlaýyn. Şeýtan sizi synaga salmaz ýaly ýene-de birleşiň. Diýmek näme? Fiziki taýdan hiç haçan erkek bilen aýal durmuş gurandan soň biri-birini köp wagtlap taşlap gitmege haky ýokdur. Günäden saklanmaga. olaryň güýji ýetmeýär. Şeýtan olary ejizlän wagtynda, ylaýta-da olar ýaş maşgala bolsa, şeýtan olary synaga salar we hökman biwepalyk, biri-birine biwepalyk ederler. Häzir biziň döwrümizde köp maşgalalaryň bozulýandygyny görýäs. Häzir biziň döwrümizde köp ýaş maşgalalaryň aýrylyşýandygyny, çagalaryň ýetim galýandygyny görýäs. Gynansak-da bu şeýle. Nädip? Sebäbi näme üçin beýle bolýar? Sebäbi aýallar ärlerini taşlap ýat ýurtlara işlemäne gidýärler. Käbir ýerlerde erkekler aýallaryny öýde taşlap, özleri ýat ýurtlara işlemäne gidýärler. Köprägem şeýle ýagdaýlar bolýar. Netijede näme? Aradan wagt geçýär. Bir aý geçýär, iki aý geçýär, üç aý geçýär, ýyllar geçip gidýär, birnäçe ýyllar. Olar biri-birini är-aýallyk mährinden, är-aýallyk borjundan mahrum etdiler. Men düşünýän, köplenç maddy kynçylyklaryň netijesinde olar şeýle çözgüde gelýärler. işsizlik, ýoksuzlyk netijesinde. Emma näçe uzyn wagt ara düşdügiçe olaryň biri-birinden daşlaşmagy ýeňilleşip barýar. Birleşdirmeýär. Biri-birinden daşlaşyp barýar. Soňra-da birnäçe ýyllap daşary ýurtlarda işläp, pul gazanyp, emma olar iň wajyp bolan maşgala birligine maşgalasyny ýitirýärler. Sebäbi şeýle zatlar. Onda olaryň gazanjyndan gazanjy näme?
Ýitiren, ýitiren kän bolýar. Elbetde.
Seret, özümiz gözümiz bilen görýän zadymyz, gulagymyz bilen eşidýän zadymyz. Pul gazanjak, mal-mülk gazanjak diýip ýat ýurtlara gidýärler. Netijede köp ýylla biri-birini görmeýär. Erkek aýalyna, aýalam ärine biwepalyk etdi diýen myş-myşy habarlar olaryň gulagyna ýetýär. Olaryň gulagyna bu habar ýetenden soň, är aýalyna, aýal ärine gyzyp başlaýar, Netijede olar biri-biri bilen uruşýarlar, biwepalyk etdi diýip aýrylyşýarlar. Pul tapdylar, mal tapdylar, mülk tapdylar, öý edindiler, maşyn aldylar, emma ähli zatdan gymmatly bolan maşgala ojagyny, maşgala birligini, söýen ýaryny ýitirdiler. Onda gazanan zatlaryň bilen, puluň, jaýyň, öýüň, ähli gazanan baýlygyň bilen söýen ýaryň ýarym bölegiň, maşgalaň, çagalaryň ejesi, seniň aýalyň. Saňa gymmatly bolan zat bilen gazanan maddy puluň we baýlygyň ikisini terezide goýup gör. Bir zat gazanjak diýip, wajyp bolan zady ýitirýäň. Ýene üstesine çagalaryňa, çagalara wagtyn wagtynda mähir berip bilmeýäň. Çagala öz çagalaryňa özüň ýat bolýaň. Netijede bir topar, bir topar özüň üçin kynçylyklara özüňi getirip, kynçylyklara düşürýäň we gazanan zadyň ne tagamy, ne lezzeti, ne gymmatlylygy bolar. Şonuň üçin gynansak-da, ýaş maşgalalar muny edýärler, muny etmese gowy bolar. Aýal ärini, ärem aýalyny mähribanlyk, är-aýallyk borjundan, är-aýallyk ýakynlygyndan, söýgüsinden, fiziki taýdan bile bolmak lezzetden biri-birini mahrum etmese, bu gowy bolýar. Dogry.
Edil şu aýada esaslananymyzda, oraza we doga bilen meşgul bolar ýaly, ylalaşyga görä wagtlaýynça bolmasa, bir-biriňizi är-aýallyk hakyndan mahrum etmäň. Wagtlaýyn aýrylsaňyz-da, şeýtan nebsiňize buýurmaz. Buýurma babatda sizi synaga salmaz ýaly ýene-de birleşiň.
Gaty çuňňur zatlar. Seret ýene-de şo bir aýat bar. ýagny Kanun, Kanun taglymaty kitabynda, Köne Ähtde ýigrimi dördünji babyň bäşinji aýadynda. Ol aýatda şeýle Musa tarapyndan kanun berilýär. Täze öýlenen erkekler ýurduň üstüne duşman çozanda-da urşa gitmeli däl diýen kanun bar. Bir ýyllap täze öýlenen ýigit urşa gitmeli däl. aýalyny taşlap. Näme üçin? Aýaly bilen täze durmuş guran bu bizde bal aýy diýip diňe bir aýy aýdýarlar-da. Olarda bal ýyly bolupdyr ýewreýlerde. Häzirem bu bar. Täze öýlenen erkek bir ýyllap urşa-da gitmeýär. Näme üçin? Sebäbi olar birleşsin. Bilelikde ýaşlyk wagtyny, döwrüni, är-aýallyk lezzetini, bilelikde lezzetini görsünler we biri-birine birleşsin, ikisi bir beden bolsun, biri-biriniň iň gowy ýylyny bilelikde geçirsin diýip, urşa-da gitmäge mümkinçilik bermeýärler. Biziň döwrümizde göz öňüne getirip gör, nähili ýeňillik bilen aýal ärine, är aýalyna mähribanlykdan, söýgüden mahrum edýärler. Aňsatlyk bilen. E, netijede çagalar ýetim galýar, maşgalalar bozulýar. Meni gynandyrýan zat, enejan, her bir halkyň, her bir milletiň, her bir ýurduň güýji ýaragda, pulda, goşun güýjünde däl. Her bir ýurduň, her bir milletiň güýji berk maşgalalarda. Eger maşgalalar dargaýan bolsa, maşgalalar bir bolmaýan bolsa, maşgalalarda birlik bolmaýan bolsa, şol halkyň, şol ýurduň güýji ýokdur. Geljek nesil aýrylyşmagyň, ýetim çagalaryň, ýeke aýallaryň, ýeke ärleriň, bozulan maşgalalaryň sany gün-günden artýan bolsa, biziň ýurdumyzyň, halkymyzyň, gelejegimiziň gün-günden ejizläp barýas. Bu-da Hudaýyň islegi däl. Hudaý birlik isleýär. Hudaý erkek bilen aýalyň birleşmegini, olaryň bir beden bolmagyny isleýär. Ine Hudaýyň bizi maşgala baradaky erk islegi şundan ybaratdyr.